kinde ma wantie ni mm. nitiere mine wa moko joma nyidendi ma seche moko iyudo ni oonge gi wuon pargi to Nyasaye omiye lwedo moro mathin onyiewo lope moro ogero ode moro ogoyo dala ma onge dichuo bedo nadi chik oyienwa ah, Dhako ok go dala kende. Dhako nyaka rang yuore moro kata ka chuore notho. Kata ka chuore nitie to ogo dala gi chuore. Ma kogo dala kende, mano oketho dalano. Oduwo dalano kata nyithindo chieng' ka nodongo nogo dalagi nikech eh, pok anene dhako mogo dala kende moguro msingi mar dala kende. Oketho nyithindo. Oketho nyithindo. ma ka nyathi obiro motieko msiri dalano hmm. to nyathino ok onyuolo kata nyithinde chota chota mano ang'o makelo mano bende nyathino be nyalo choto nono nikech onge ng'ama ne otimo gimoro gi min mare mboloso dala mano iwacho nang' manege chich chich dala chich dala eh, eh weche matek ahinya to eh. wayudo ka kinde machon tinde to jomoko wacho ka wuon pargi otho tiwinjo ka giwacho ni adong' gi Yesu to chon cha to ne nyaka lak kata nyaka ne ter dhako. Eh, adong Yesu ni makoro duo mier mang'eny. Hmm. Nikech e kawo mama, obiro kawo kanisa ne en ja kanisa. Koro en ja kanisa ne odong gi Yesu. To nyithinde gi ok olagi kodhi yuore mo kata ng'ato ok olagi botieko kwer ma i dala. Koro nyithinde gi biro bet gi monde gi i dala ka. to in matieko chike ma idala ka mano an ae bang'e nyithindo gi biro ng'ana mwodore achiel kachiel kata nyikwaye ok dongo Mhm. kimiya mariek Mm. to ka meno sidong yeso ka nwang pesa tidhi nyiewo lowo kamoro to kik ibi dala ni odong' adong'a gi yeso kanyo chieng' mondo iyike kodong' gi yeso no kata jo yeso no ji- oyike Ma chik maber machon nene en ni ka wuon par gi ng'ato otho ka jaduong' otho ka pod uh, wawach ni jaode pod nie ria to ne ber ka yuore kawe kawe nyaka yuore ne kawe mutiek ne chike mag idala chola ma idala mag, mag chuore mothone kotho ka pok ogoyo dala eh. to ikawe akawa ka wuon gi kosigolo ne dala kotho ka pok ogo dala to tek mondo obed mondo nyithindego obed kanyo nikech eh, ng'ato nyaka gol moko en mana ni jok moko ok rito anu chieng' notho to ok ber mondo itho ka wuonu kapok igolo dala mondo eka omi yot kata ka mm. Nyasaye okawi to okawi e dalani okawi e dalani koro eka mi kata nyithindi yot Aha. Nitiere e weche mag tergi. Wuoyi, chon nawinjo ni ng'ama dichuo, ng'ama wuoyi kata dichuo obedo jadoho to Nyasaye okawe oweyo mm, jaode moro kapod tin to ni wuoyi ne kawo chi wuongi ne bedo nade? Ber to ok ber lakini en gima koro Yawuoyi kata jodongo ne time nikech kama wuoro aye bur ma wuoro aye ok onego idhiye mano ketho dala mhm. eh, kichako kawo chi wuor to wuor bende onyuolo gi chiegeno guminu ni to bende idhi nyuolo guminu iduwo dala dala oduwore kabisa to jok mane timo kama hmm. ne ng'ato kwongo ne wuon gimoro kwongo kawo gine ni eko biro bira chien kose in tok tho gine to ng'ama wuoyi oyieni ayiena kawo wuon gi ma ng'ato kokale mine moko nitie ma maricho hmm. maketho miye gi mine gi mane wuondo nyithindo matindo gi en ka en miyo to chako ka otimo richo kod nyathine to kata wuon mare nitie to otimo richo koro wuon dichuoni eh, wuon nyithindo kose nyathini kosetho koro eka ne kawa akawa ni donge nyichwa timo maricho kodi koro mano miyo gimoko nitie maricho maketho yawuot chuogi to kinga ma miyo mariek kaw yuori oko kata kaw ng'ato oko ma onyiewni ng'ato kata japiny ka yuocheni moko otamore kodi Iongo yuocheni to nyiewni ng'ato to kawo yo teri. Moloyo kawo nyathi ni ema teri. Mano ketho i dipo.